Li Rojavayê Kurdistanê şerê pêşveçûn û paşveçûnê di navbera grûpên çekdar bi piştevaniya topxaneyên Tirkiyê û hêzên Hesedê û çekdarên rejêma Sûriyê de berdewam in. Herî dawî çekdarên rejêmê li çend gundan hatin armanjkirin û di encamê de hejmarek çekdar hatin kuştin û birîndar ketin. Ajansa Sputnik ya Rûsyê belav kir, roja şemiyê, Çekdarên rejîma Sûriyê li gundê Şeîfa li gundewarê Serî Kaniyê ji aliyê topxaneya Tirkiyê ve bi tundî hatin armanckirin û şer û pevçûn di navbera wan de ta çend demijmêran rû dan û di encamê de hejmarek çekdarên rejîmê hatin kuştin. Sputnik serbar kir ku di wê êrîşê de serkirdeyên operasyona artêşa rejîmê li parêzgeha Hesekê Lîwa Ehmed Şerîf Ehmed û Eqîd Munîf Mansûr birîndar ketin û ji nexweşxaneya lêkirîn re hatin veguhestin. Lê li gorî mîdyayên rejîmê grûpên çekdar nikarîbûn derbazî gund bibin. Li aliyekî din û li gorî heman jê derê di encama tovarankirina xaleka çekdarên rejîmê de li derdora gundê Qubur El Feracîna li ser rêya Zirganê ango Ebû Rasên û Til Temerê ji aliyê hêzên Tirkiyê grûpên çekdar yên bi ser ve Sê çekdarên rejîmê hatin kuştin û çar çekdarên din birîndar ketin. Jêderê ne din yên mîdyahî di vî derbarî de belav kirin ku Tirkiye grûpên çekdar yên bi ser ve her du gundên Dildara û Milkêv topbaran kirin û heşt çekdarên rejîmê di wê êrîşê de birîndar bûn. Rewangeha Sûrî a Mafê Mirovan jî derbarî şer û pevçûnan li wê deverê roja şemiyê belav kir û got, Ji ber banga sibehê ve grûpên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve û bi piştevaniya topên Tirkiyê êrîşî hêzên Hesedê li gundê Tilşiêrê yê di navbera Tiltemer û Zirganê de kir û şer û peftûneka tund di navbera her du aliyan de rû da. Her wiha Rawangeha Sûrî ya Mafên Mirovan roja înê jî belav kiribû şer û peftûnên tund di navbera grûpên çekdar û Hesedê de li bereya Irêşa û hin bereyên din li Zirganê rû dan. Hev demê wê jî tobaranek tund di navbera her du aliyan de hat encamdan û Tirkiye di riya balafirên bê balafirvan ve hejmarek dever di navbera Tiltemer û Serê Kaniyê li Rojavayê Kurdistanê armanc kir û zerarên canî di navbera her du aliyan de hatin tomarkirin. Roja Yekşema borî Tirkî hêznê xwe yên bêhtir şandine bereya şer. Li gundewarê Serê Kaniyê û hin bargeh ji xwe re ava kirin. Hev demê ku çekdarên rijêma Sûriyê jî belavbûna xwe li gund û bajarokên di navbera Til Temerê ta bi navçeya Zirganê li gundewarê Serê Kaniyê, her wiha li ser rêya Dirbêsiyê Serê Kaniyê jî zêdetir dike. Ji roja nehê meha dehan du hezar û nozdeh ve Tirkiye grûpên çekdar yên bi ser ve operasyona xwe ya leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê encam dan û şer û pevçûn di navbera wan û HSDê de serbarî çekdarên rijêmê di rojên dawî de çêdibin û hîn berdewam e. Ev e çend carin çekdarên rijêmê jî tên armanc kirin. Di encama operasyona Tirkî de ta niha bi sedan şehîd û birîndar ketine. û bi sedê hezaran ji welatiyên sivîl derbeder û penaber bûne û rojana binpêkirin ji aliyê gropên çekdar ve li bajar û deverên Rojavayê Kurdistanê tên kirin.